Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi Andrew. Grazzi lilek Sajan li l-għajtni hawnhekk. Illum ehm, ħajkonna suġġett ehm, differenti forsi mill-oħrajn. Bl-evidenza. Għax ovvjament ħajkonna filmati autentiċi kif ukoll ħanħallu lill-telespettaturi ukoll jaraw forsi wkoll jikkummentaw dak li qed jaraw Nista' ngħidlek nistgħu nibdew bl-ewwel filmat li qed jidher bħalissa, ir-razzett tax-xitan, ma nafx jekk smajt bih inti razzett tax-xitan. Smajt bih imma qatt ma kont naf xejnu. U ma jsibuh bl-Ingliż jsibuh bħala The Devil's Farm, farm Farmhouse. Dan huwa fil-akwati tal-Melliħa. Mhm. Basikament, dan ir-razzett hemm leġenda wkoll, jekk tfittxu fuqu, li nbena fi żmien tliet ijiem f'maltemp qawwi. Astja? Issa hemm min jgħidlek illi. Rrid ikun hemm power ta' Kristu biex inbena fil Din hija ġast leġġenda tifhem, biss però jgħidu dan kien razzett, imbagħad spiċċa ovvjament abbandonat u spiċċa mitluq. li spiċċaw imbagħad ovvjament sar burdell hemm ġew. Burdell ġifieri nies prostituzzjoni, drogi, qed tifhem, allura jisu spiċċa ċertu enerġija negattiva dan ir-razzett. Jista' jkun sar ukoll ritwali, ma neskludu xejn, tifhem. Biss però f'dan ir-razzett eh, ġatinna esperjenza xejn misabiħa. Fil-fatt kif qed intaraw fuq il-filmat instemgħu ċertu diskors qed tifhem bħal il-kelma dejjaqtni. Tista' tgħidilna xi ħaġa? Imqar, jew tgħidilna kemm qegħdin? Grazzi. U x'isimkom? Għandkom xi isem?

Da bażikament kien hemm persuna kellha daqsxejn it-ton tagħha kien daqsxejn veru għoli u din ovvjament dan l-evidenza trid tipprova tiġbed l-attenzjoni. Imbagħad ovvjament f'dik il-ħemda, f'dak id-dlam, forsi xi dik in-naqas fa eh, riħ kiesa ħdieħel. Ovvjament kollox ma kollox eh, u tidħol fuq oċortok kif tisma' dik il-kelma dejjaqtni anka t-ton kif ħarġet ma kienitx kelma ta' bniedem normali, jittefhem? kien eh, kien bnidem irrebjat allura jisek tibda tibża li ħajġi xi ħaġa hemm ġew, tifhem? U appost abbandonat minn kulħadd, m'hemmx residenzi li jgħixu hemmhekk jiġifieri mingħajr ma trid qed tifhem ħadd ħossok iktar eh, tifhem. Nistgħu nitkellmu daqsxejn fuq Livy Box hawn. Il-Ghost eh, Box. Il-Ghost Box. Xejdu la EVP L-EVP, Electronic Voice Phenomenon, u vera fenomen għax huwa mistieru għal ħafna nies jina minn hawnhekk il-insellem il-memorja ta' Frank Sajra, iva, inti tafu l-tajna miegħu hawnhekk. Kien raġel sew tal Kien raġel sew ħafna, da bażikament kien bniedem xettiku kbir u kif orejtu introduċejtu din il-famuża Ghost Box dal-apparat tgħidu li Ghost Box x'inhu ma nħanfhemkom x'inhu. Da bażikament huwa apparat żgħir radio, sweep radio, radio iqabbez il-channels, issa bej frekwenza oħra ikun hemm il-famuż white noise. Dak it-textis bħal ma taraw dak ir-ross fuq television. Biss però dal-apparat ovvjament inti meta tistaqsi mistoqsija mhux dejjem xi kultant ħa toħroġ tweġiba. Sewwa, issa tweġiba normalment aħna meta ninvestigaw tkun tagħmel ħafna sens għal dak li tkun eh, staqsejt għalih. U palma ġara f'dan il-każ tar-razzett tax-xitan. Issa jien qedlek wara l-kwinti qedlek li jinċetti kont fuq għax peress li the book of the dead jgħidlek li the dead don't speak. Mbagħad tifhemna Mirko kif femti li Mirko inti. Eh, xew essaġġ mhuwiex il-vuċi tiegħu minn fuq mikrofon u qed juża qed jimmanipula l-frekwenza aktar milli qed għax kieku tisimgħu fil-kamra. Kieku tisimgħu fil-kamra kieku jippikja Ġifri kienet interessanti di, tal-lim ċaħġa oħra l-lum. Huwa misteru wkoll, għax anka daw li huma xettiċi jgħidulek li huwa misteru għalihom. Għax kieku tgħid ħarġet kelma li m'għandax taqsam xejn, tajt mela hemmhekk hemm xi ħaġa li forsi tippikja minn fuq radio. Imma issaqsi xi ħaġa u jirrisponduk xi ħaġa li tagħmel sens għal dak li tkun qed tajt, allura xi ħaġa hemm bil-fors. Issa Tipo ir-razzett tax-xitan. Mela da tawh diġà isem na xejdi. Imbagħad issib pereżempju bħal postijiet demp ix-xitan. Fim? U dejjem ikun hemm xi ħaġa li jkun hemm jisu tikka ta' paranormal, misteru, mdawwar. Jiena eh. nħobb qabel qabel nidħol fil-post nħobb nagħmel naqra riċerka sewwa. Tgħid li għalfej. Ħalli jiena meta nsaqsi il-mistoqsijiet ħajkunu relatati ma' dak li hemm ġewwa l-binja. Qed tifhem? Għall-argument. Ġieli morna f'postijiet fej kien hemm murders li dal-waqt ukoll ħanurulkom fuq l-iskrin stana kien hemm raġel, ovvjament illum il-ġurnata Alla sajjaħlu u ma nistgħux noroh fuq il-televiżjoni, imma nistgħu niblerjawh, fej qatel mara tiegħu stess ġewwa daru stess. Għalfejn? Għax skont kif kwotaw illi qabadha ma' ħaddieħor. Ovvjament dan m'għamilx tajjeb għax inti qatt m'għandek tieħu ħajja ta' ħaddieħor. Imma ovvjament, ovvjament, aħna minn naħa tagħna eh, morna biex nagħmlu l-investigazzjoni tagħna u rriżulta illi id-dawl, id-dawl, fħim minna kif dejna nsaqsu l-mistoqsijiet, dan id-dawl intefa. Xarwatu.

Jekk ħa tibżgħu. Le, le, le, ma noqogħdniex nibżgħu, aħna hawn, hawn entità. Però forsi għal min hu xettiku ħa jgħidli imma forsi kien hemm xi ħadd wara wara il-kameras. Kull ma konna tliet min-nies li derna fuq il-filmati, qed tifhem u ġifieri allura tgħidu għax issaqsi mistoqsija u jintefa' d-dawl. b'kombinazzjoni, dik ma ġrax ma ġratinix darba biss għal darbtejn tlieta wkoll. Ġifieri inti bħala inti bħala persuna. Issaqsi mistoqsija u jinqata' d-dawl. Tajli kombinazzjoni? Na strambo. Jina għala strambo. Għax tipo jinnaf. Ħarta billi kultant, innob kif kienet u l-switch. Ifimni, bħala switch ma smajniex xi faqqa.

Xinu? Ġod id-dar, x'kien hija esperjenza r-raġel? U ovvjament tant kien imbezza mill istajt nifhem għal-bidu illi kien jagħmel il-merħ miegħu mal-art. Mal-art biex ikun iħossu iktar protett. Ovvjament, ovvjament, eh, bażmien dera hemmhekk hemm ġew illi Qisu kien xejn għalih it-tifhem li jgħix ma' din l-evidenza. Imma beda jimla rasu li kien ħuħ għax ħuħ kien reliġjuż u ħaseb li ħuħ jgħat miegħu. Jien għalija bħala investigatur nemmen, u anka jaqbel ovvjament għandu għan kortiż nżellu nluminaw, li dak ma kien xejn ħlif il-mara tiegħu hemm ġew. Provat forsi tagħmel kuntat miegħu jew forsi ma kienx mistrieħa, għax ovvjament ġiet maqtula, Jista' jkun hemm ħafna affarijiet oħra. Ovvjament li aħna ma neskludux ukollu. U kif kien pala kif naqbad ngħidlek? Kif kien ħares li jew l-ħaġa, ġifieri kien imbezza ġod id-dar? Jew kien relax fuqha? Għal-bidu għal-bidu kien imbezza, Imma dak iż-żmien hekk relax li ntqajt miegħu. Dak iż-żmien x'kien għadda ftit żmien. U jisu kien biret imbagħad, jisu għalih l-affarijiet kienu tant saru normali s-simi d-dar tiegħu li ma baqax qed daqshekk każ. U ġabna d-dar biex jaqta' l-kundanna ma' min kien qed jitkellem. Jiena xi 2000 2019 kont morġo dar. U U rajt ritratti, ritratti antiki, eh, antiki, għazin 2009, 2010, naħseb xi ħaġa kien sejt issa, xili naqalli kont mort għand dal-individu. U orini ritratt fej kien hemm platti fuq platti, mhm. u affarijiet ibbilanċjati, siġġu qiegħed fuq il-pont amen. Dik by the way, Mirko jaf xi ħadd jagħmilha. Imma tal-platti diffiċli. Li għabi platti fuq un bat. Diffiċli. Platt fuq platt? Plattek, imma ġifiri platt. Platti fuq un bat. Sidġu fuq seq wahda. Maġiġ platti bilanċet fuq sidġu. Interessanti. Insomma, l-istess drawħ. Tipo jien kikum, ma nafx minn. Per eżempju, kellu esperienza. Jista' jkun xi tip ta' illużjoni? Ma nafx jgħat nistaqsi forsi. Le, le, dak kif qabad il-plat, pum, waqa kollox għalli. Waqa kollox. Ma. Jina ovvjament minna ħatej bħal San Tomas. Nejja rajt il-ritrat, ifem, law law bdejt naħseb li biex nemmen. Law bdejt naħseb li diffiċli biex tibbilanċja siġġu fuq il-ponta sa' kemm siħbi għamela imma domna niprovawa. U mbagħad tqajt ma' Mirko qalli jaf wieħed jimla kamra sħiħa bis-siġġijiet. Fuq il-xismu, u imma mbagħad tal-platti hija diffiċli biex tirreplika ħafna, eh? diffiċli ħafna. Imma eżempju kellu esperjenza oħra fejn kienu jilabu l-PlayStation, kienet għadha PlayStation tu dak iż-żmien, għalli u fejn kien hemm il-PlayStation qabdet titrijet waħedha. Għalli xejn ma bda jitriet, għalli fej kien hemm il-unit tal-PlayStation qabad jitriet. X'taqbad nagħmel daw affarijiet. Inħobb ninvestiga mbagħad wara nanalizza qabel nasal għal punt li ngħid nasal konklużjoni qed tifhem għax jista' jkun hemm ħafna affarijiet wara dan kollu. Ġieli morna ġo postijiet aħna fejn ngħidu jgħidu nisma' jaħsbu li hemm xi ħaġa fir-realtà ma jkun xejn. Kun xi fol. Anki jommu, per eżempju, kienet tistiva l-bottijiet tal-preserves, un bat barra. Terġa'. Għedlu mhux forsi dimensja jew da, għalli le. Issa smajt storja oħra, dik li jgħedu l-affarijiet u jgħidu għara għedin hemmhekk biex ikunu żgur li għedin hemm. Ħabib tiegħi kellhom dar il-Gudja. Dar sabiħa konvertewa għall-ostja u dejjem isibu l-affarijiet niqsin. L-iktar li kienu jsibu niqsin iċ-ċwievet, eżempju, minn għalija li ħallethom hawn. Mhux imkien oħra ma jsibux hawn. Imma mbagħad kienu actually jgħidulhom jiftehmu bejniethom, tara ħa nitfaċċu jivetaw. Imorru jagħmlu fatti hawn u ma jsibuhomx hemm. U mbagħad f'meta jsibuhom? Jsibuhom. Mbagħad jerġgħu jiġu jien nofs siegħa wara. Jerġgħu jiġu hemmhekk. Basta. Jittantom letteralment. Il-fenomenu huwa trickster, fim? Iġalek men taħseb, iġalek tibża, jien naf jitnejjek bik, fim? fi ftit kliem. Huma mistieri wkoll fl-aħħar mill-aħħar kif inhi. Nixtieq ukoll kif hija taw nirkontalkom storja oħra rigward missieri. Missieri, missieri għadda għal ħajja ta' dejjem fl-2021 Niftakar meta kelli l-isptar missieri qabel tidejn ommi u għalla biex tieħu ksib il-lolieda għalina ovvjament. U dak il-lejl tista' tgħid telaq l-ħajja ta' dejjem. Il-lejl ta' wara ommi kienet id-dar waħedha Ovvjament jiena ħriġt, ovvjament biex nipprova nissoċjalizza naqra noqgħodx id-dar.

U batituli, ovvjament. Interessat kif qegħdin pressati. Il-fenom huwa illi li dejn kif inti intero bħalissa fuq ir-ritratt, għalija u ovvjament il-kollega tiegħi u koll li mara l-ħajta dejjem Frank Sajla li huwa xettiku kbir f'daw is-suġġett. Ma żgur. U koll għalli daw mhumiex idejn ta' bniedem. Issa aħna annimali d-dar Dak iż-żmien ma kellniex. Jiena nixtieq inħalli f'idejn in-nies, it-telespettaturi li qed jarawna, x'jaħsbu li huma dawk l-iswaba kif qegħdin taraw. Ma jistax ma tistax tkun ommi għax kif huma l-iswaba qegħdin man-naħa ta' wara. Kif qegħdin ovvjament jidru fuq ir-ritratt. Il-fenomenu stramp jien naf eh, tipo kombinazzjoni għax. Eh, Eżatt il-lejn ta' wara. Ta' wara mit missierek. Jiena smajt stejjer per eżempju fejn imut xaħat li jiġi minn xaħat ieħor u per eżempju esperjenza affarijiet strambi bħal tipo jinnaf fjew jibdew jisamaw il-bibin jinar u jew xi tiqat infeta jew xi ħsejjes jew xi ħadd jisu jew tipoġġi ħdejhom imma m'hemm ħadd ġifri daw kollha. Hemm hawn ħafna affarijiet illi Ma tistax taqbad u tajt u tala u tajt. U jekk per eżempju. Jew għaxek. Jekk per eżempju missierek. U għamel dil-bicċa xogħol qabad idej ommok. Tipo jenna forsi biex jagħtik għanfert l-ommok. Min jaf, jew biex jgħidlek għaw isma xorta u ħajja wara l-mewt, peress li inti tinvestika l-paranormal. Dik waħda mill-affarijiet. Eh. U jista' jgħid il-każ, il-każ, ukoll jista' jgħid il-każ biex jgħidilha jien hawnhekk ħadni. Qed tifhem, jista' jkunu ħafna affarijiet. Apparti hekk ġew affarijiet oħra d-dar imma evidenza m'għandix darba minn jgħid koll ma dar ħabib tiegħi Frank Sajla. Għattiela di. U jgħadin jgħad fik ċina nikol u jgħad fuq il-mobile jew nitkellmu u f'daqqa u li nisma' lill-ommi tajjat. Għalt li tipo ma kellekx fejt wad bil-ballun? Għed ballun jena. Ovvjament qamet qalb li dal-ballun li għandi f'idejja. Ta' dak minn fejn ġej ma il-ballun. U Frank b'sajra qalet ibu xilu jiġri bda jisma' l-istorbju d-dar. Sakemm kienet qed tinħasel dan il-ballun ma nafx ma tafx minn fejn ġej ovvjament u spiċċa ma dara. Jisu xi ħadd warbela l-ballun f'dara. Ovvjament weċċi ta' xina l-ewwel ħaġa li smajt qajma. U l-ballun għadu għandek? Dal-ballun għadu għandi, nista' noħodlok ritratt. U kif għandha sempliċement ballun żgħir. Normali ballun. Żgħir tal-plastik eħe. Eh. Spiċċa waqt li tinħasel ommi f'dara dal-ballun. U ma kienx għandkom qabel ġifieri? Ma kienx qabel għandna dal-ballun qabel. Dak huwa l-misteru. Hija interessanti ferm. Ma l-ballun mhix ġurmamun. Plast, jekk jistu kif ħanaqbad ngħidlek daw li tista' trabbihom fil-baħar qed tifhem. Bla l-inżar ta' tfal, tifhem, bla l-inżar ta' tfal. Eh, mhux xi ħaġa tal-ħadid jew jiena. Għazbanlu sempliċi li għabu tfal tfal bih. Huwa misteru għalija wkoll, xanko jiena nħsat waqt li kontet nikol waqft nikol. Dwar Il-messaġġ li kont irċevejt. Iva, il-famuż messaġġ niftakar, bażikament il-mobile ta' missieri ma kontx naf lajnijat, u ġifejt messaġġ mill-mobile tiegħu. Qed nara daddy fuq il-mobile tiegħi. Ovvjament tipo għad għamil tnejnek tipo like kif se taġi, jekk il-mobile, il-mobile ta' missieri naf li kien għandi d-dar ma nafx fejn kien jgħad. Għax kont fajtu ximkien biex kemm jista' jkun. Ma għax inħares li l-mobile ta' missi għax ovvjament tiġini diqa diqa ġofija. U ġivejt messaġġ minn għandu fej qal illi tipo jiena għadni hawnhekk. Xi ħaġa li ovvjament tidħol f'qoxortok. Impressionanti għadi. Ek niprofa nsibu l-messaġġ eħe. Norjulek sajan. Darba rejturi. Ġri naf li bekk ġo moħħi qed jekk u xinti jew kuġinuk. Ekku, dawn huma affarijiet, allura tgħid tipo allura kif kombinazzjoni jew xi ħaġa li vera demmek. Għax dan ovvjament wara bniedem jgħaddi l-ħajja ta' dejjem, eh, wara bdew jiġu bdew jiġu l-affarijiet, ġifieri xi ħaġa Mhux f'postha, naħseb li kien hemm. Forsi ried iwassal xi messaġġ min-naħa tiegħu u rnexxielu b'xi mod. Tifhem jekk toqgħod tissegwi ta' Keith Parsons, eh, iwaslu messaġġi minn hemm minn Anke jena nitkellem qed illaqlaq fuq għadha l-biċċa tax-xogħol. Eh, għax eh, l-iktar qisha qisha kienet il-bieraħ il-biċċa tax-xogħol. L-unika każ Li huwa provat u hemm każ provat ġifieri. Provat imma xjentifikament, provat. 100% mhux xjentifikament kif ġew konsegwentament l-affarijiet. Aha. Din mill-li jidher kien hemm waħda inqatlet mir-raġel tagħha u omma bdiet dejjem titlob titlob imma xi ġralek xi ġralek għax ma kienux jafu biex mietet fimta u kienet eh, pregnant. U bħal speċi Damet titlob titlob u wara xi xahar. Deritela t-tifla u deritela b'mod ta' xi ġrala, fem, tiġifieri għax peress li kellha rasa dislogata, fem. U deritela ġu xi mera, pereżempju, meta deritela bħala viżjoni ma tkellmitx palmet l Mhux waqt li kienet rieda toħlom forsi. Le, le, le, għajma kienet marret tant il-pulizija, il-pulizija ma bidix jemmina, Marret għand il-qassis, il-qassis qisha kkonvinċietu, il-qassis imbagħad mar mal-pulizija, fetħu l-qabar, ġabu t-tabib u skoprew li kienet hekk kellha rasa diżollogata, jiġifieri maqtula tant kemm għallaqa li għalala rasa minn posta. Minn posta. U dak l-unika każ ġokanti. Hemm plakka ġifieri li jgħid li dal-każ huwa solvut minn fantasma. Jekk insibu Mirko. Kenlek dik dak id-dawl. Dak il-famuż dawl. Mm. Dak id-dawl famuż jekk konna morna ninvestigaw ġo eh, Birmula Museum. Hija ovvjament it-Tricities, il-Bormla, Bormlek minn Sales Paleħa Bormla. Minn hawn nixtieq insellem il-John Vella li kien laqana ġewwa dan il-mużew. Bażikament dan John Vella jgħix ġo fih u jorqod hemm ukoll. U stess jgħid li għandu l-evidenza, fil-fatt għandu proof of evidence għax għandu file mim l-evidenza li qabad hemm ġew fosthom mara bil-velu. Da ma ngħidu xina, jista' jikkwota hu, John Bella. Bil-velu l-antika bħall-onnella jew velu velu normali. Issa l-onnella kif rajta jien, imma forsi jista' jispjegalna aktar fid-dettax qabatu. Għax għandu ritratti vera id-dettaljati. Dana meta ħammorru, emmek jista' jagħmlilna bħala tur dan John Vella u Analizzajthom ir-ritratti u hekk jew. Analizzajthom u jidhru li huma awtentiċi. Ma neskludi xejn imma Hekk jidhru, ma ħadthomx miegħi d-dar biex ngħid ifhem, inkun naqgħad aktar kwiet inkun nista' ninvestiga aktar fid-dettall, però jidhru awtentiċi r-ritratti. U hemmhekk qbadna ħafna evidenza interessanti, eh. Ma nemminx li kollox jista' jkun paranormal, għax jiena nħobb ninvestiga u nanalizza. Jew ta' spjegazzjoni bħalma darbet li tal-microwave? Tal-microwave dak darba minnhom morna ġo karrija l-ħamrun u niftakar kien hemm persuna għalinna li għandu xi ħaġa paranormali d-dar. mentri kulma kienet kellu problema fil-microwave. Dan ovvjament l-iskop tiegħu kien biex jitlaq minn hemm imur jirrapporta bl-evidenza li ntuħ l-awtorità ta' djar, biex ovvjament ibidlu il-post. Kjar kemm vert trid trid toqgħod attent f'dawn l-affarijiet. Għax jaf idaħluk in istess f'basla li biex toħroġ minna ridi għaddu snin twal. Imma għalih kienet xi ħaġa paranormali. U ħada għalina pala paranormali biskop biex u jitlaq minn din il-residenza, ma kienx kontent. Ġifiri mux għax vera kienet jesperienza. Ġifiri xi kultant istiblok il-nies li jiprofaw jitqu bik Għall-iskopijiet ta' moħħhom. Tajb qiegħda di ostja. Għalhekk aħna noqogħdu konxi u ewer għal dak kol ħaġa u din nagħmlu. Idu nkunu 100% fuq dak li din namlu. Dak id-dawl vera stram postja. Dak. Kif qed intaraw palissa fuq il-filmat qed jidher dak id-dawl. Mm, dak id-dawl. U jisparixxi fix-xejn. Kemm warejt naffariet ma naqal naħati jgħid ġifieri l-opinjoni tiegħi. Issa hemmhekk nixtieq ngħid ukoll li hemmhekk m'hemmx ħġieġ, forsi tajdu li xi mera tirrifletti. Eh, għax jiena kont hemmhekk mort fil-ħodu mort fil-għaxija. Eh, M'hemm l-ebda mera li tirrifletti. Kieku tfajt torċ kienet ħatturi iktar. U mhux ħaturi dik it-tip ta' dawl miexi. Eh. Miexi ta' b'dak il-mod, daqas. Waqas xi fler mill-lens forsi jew ekku. Ifimni, jiena ma nħobx ngħid mill-ewwel naqta' konklużjoni li hija paranormali, però kif inhi tqanqal ħafna dubju wkoll. Eh? Ah, stramba, eh? Stramba. Qatt ma rajt ħaġa dak il-fenomenu. Issa dak huwa miġbud minn CCTV kamera sa posta li jkunu mamrin apposta b'night vision u bl-infrared. U kif qbattu hekk eh, kantu t-dawru CCTV? Dak bazzikament għana t-għamlu l-investigazzjoni, kun hemm l-investigaturi din investigaw fil-kmamar u nħallu wieħed fil-control room. Fil-control room jiġifieri jkun hemm bniedem għassa ħin kollu mal-kameras. Ovvjament dan avveċinana u għalina għalina isma' qed nara xi ħaġa ehm, suspettuża. U għalina dan il-famuż dawl bajdani mexa ftit distanza U sparixxa fix-xejn. Jiena nixtieq nħalli fidejn eh, telespettaturi qed jarawna biex jgħidulna wkoll x'jaħsbu minn eh, min dan id-dawl. Id-dawl, id-dawl huwa parti mill-fenomenu, inti għandek kara id-dawl, ħsejjes, apparition, dellijiet, U ma kollha parti. Ma nixtieq niġbed l-attenzjoni dak il-fenomenu. Dak il-ħin, meta kien hemm dak id-dawl, ma kien hemm ħadd hemm isfel. Kull ma kien hemm kamera, Tirregordja. Biss. Tirregordja. Hemm xi tip jew mezz jew mod jew sistema ta' kif in-nies idar ikunu d-dar u naf jesperjenzaw xi ħaġa. Jipparteċipaw xi ħaġa jagħmlu xi ħaġa mid-dar? Eh. Jew investigaw fid-dar tagħhom stess jekk. Hemm min jixtieq jipparteċipa jipprova xi ħaġa d-dar ovvjament qed nitkellmu adulti li jkunu jafu x'inhu ma jagħmlu. Hemm esperiment bl-ilma, ta' kulħadd jista' jagħmlu. Bażikament l-ilma huwa xi ħaġa li ħadd ma jista' joqgħod mingħajra. Jekk insib il-filmat nista' nibatulek ħalli forsi nies jista' jipparteċipaw aħjar u jifmu aħjar. Kull ma għandek bżonn għal dan l-esperiment, ovvjament, ilma, barmil u kazett recorder mill-antiki li swipja, ok? Swipe radio l-antika. L-antika. Li tittamel, bażikament, Taqbad il-vit tal-ilma, tiftħu bil-mod u tħalli ħitektek fil-barmin. Ovvjament, ma tridx ħallih vojt il-barmin fis-sens li tkun hemm naqar ilma biex tibda bil-komunikazzjoni. L-ilma jqattar fuq l-ilma li ġa diġa hemm fil-barmin. Taqbad il-tape recorder u tibda tirrikordja. Tibda staqsi l-mistoqsijiet, ok, u kif tlesti, ovvjament inti bejn mistoqsija u oħra dejjem ħadd tħalli dak il-gap vojt ħalli inti tħalli l-evidenza titkellem, ok, kif tlesti mis-session, waqqaf it-tape recorder, u għamel playback. Aħna fil-kas tagħna meta minna dal-esperiment konna ġewwa Birmula Heritage, ovvjament unqabad ism isem ta' William. Da bizzegħement dal-video tistaw issibu il-filmati għad fuq il-YouTube, fuq il-page eh, tagħna ta' Ghost Squad Malta, fej irnexxina nagħmlu dal-esperiment u ħadem. Interessanti ostja. Waqt li l-ma nieżel qed tiswajpja ċ-channels imma jew tħallih fiss fuq static eżempju. Tiswajpja ċ-channels. Tiswajpja ċ-channels, tħallih jiswajpja u inti tistaqsi mistoqsija. Ovvjament, tħall bejn mistoqsija oħra tħalli ftit minuti biex tagħti ċans l-evidenza titkellem. Kif tlesti mis-session Għamel playback. U Tipo, għara iġbi- xi tkun qbad. Ivi box homemade. Tipo. Din hija Interessant. sistema l-antika qabel ma ħarġet il-Ghost Box. Nirna Hija f'esperiment. investigazzjoni antik iktar minn tal-Ghost Box. Il-Ghost Box illum il-ġurnat għandek xi ħaġa handy, tista' tieħdu kullum kien miegħek u tista' tagħmel seċin fejn trid. Kien hemm xi sistema bil-gramafon. Fl-early 1800s? Mhm. Ejja, mżej kif jgħid għamma ili li qrajta. Issa nixtieq nagħmel biex ninkun ċert li dan il-Ghostbox li Vipi, il-famuż Ghostbox li qed jaħdem sew, nixtieq naqbad il-Ghostbox miegħu però recorder u modell ieħor differenti ta' recorder ieħor, tgħid li għalfej. Biex nara bej recorder wieħed u l-ieħor Il-kliem joħroġ l-istess. Dik kien qalili Frank Psaila. Qaliltix nagħmlu din it-tip ta' investigazzjoni u għadni qatt m'għamiltha. Taħseb li jaffettwa? Jista' jagħti l-każ li jaffettwa. Jekk il-kliem ikun differenti, allura jaf ikun hemm xi ħaġa li ma tkun xejn fl-aħħar mill-aħħar, kun ġeja problematika mill-recorder. Imma jekk ir-recorder tista' jkun jaqbdu l-waves AMM, FM, min naf. Allura għalfejn ġiri jinstema' kliem oxxen fuq il-Ghost Box? Fuq il-radio inti xħat isma' kliem oxxen? Ma jaqbadhom fuq sibida u hekk u radios. Ha? Anka li fi meter kultant jaqbadhom. Jaqbadhom. Jaqbadhom, eh. Malti mhux kollha jiddew. Mhux Malti ma jidhajx. Ma l-kurzita kifet fil-ftit tal-ħin li l-mistoqsija u l-answer jagħmlu sens flimkien. Jien naf kombinazzjoni, xi ma taqbad għandna daw vera strambi dan affarijiet. Fil-fatt kif rajtu fuq il-filmati l-ewwel, rajtu l-konverzazzjoni li għamlet sens. Ah, eh, għamlet sens il-konverzazzjoni ma tgħidx kellek ġew minuti. Anki li Mort tajjeb. Eh, u wara, u wara Qisu ma baqax ikompli mal-konverzazzjoni. Konverzazzjoni kontinwa kollha tagħmel sens. Diki, jisek hemm bniedem miegħek qed tikkomunika miegħu. U dak il-leħen ukoll. Is-sejra, smajta? Mm. Issa dik kull ma kellna dakinhar, kamera static konna ġewwa sermun, ħallejna waħedha, in-nies jitkellmu normali, u f'dak wara ftit minuti instemma dik kelma sejra, però n-nies ħadd ma semagħha dak il-ħin il-kelma sejra, għax kieku kulħadd kien ħajprova jgħid xi ħaġa, pereżempju, isma' ċekk u inti smajt dik il-kelma? Diqbadnija biss mill-kamera li kellna għaddejja dak il-ħin. Tirrekordja. Mela jekk The Book of the Dead jgħid li il-mejtin ma jitkellmux u meta taqra kod boħra jgħidulok l-istess li huma x'aktarx xi entità oħra mhux. Jista' jkun eskludi ġejjem xi portals oħra, dimensjoni illi huma tippruvaw jikkomunikaw minn din id-dimensjoni minn naħa tagħhom. Huwa misteru kbir li l-bniedem ma jistax jala billi jgħid li daw l-affarijiet ġejjin bil-fors mill-paranormali. Kif inti kif inti tħobb titkellem fuq il-UFOs u affarijiet extraterrestri, jista' jagħti l-każ qed nikkomunikaw magħhom ma nafux aħna. U aħna għalina qed ngħidu li hija xi ħaġa paranormali. Paranormali hija żgur għax hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. Pero ma neskludi ċej li jista' jkunu affarijiet oħra wkoll. Jien qabel kont nisseparhom paranormal, UFOs, supernatura kollox għalih. Illum il-ġurnata ma nix namelek, illum il-ġurnata nixbor kollox taħt keffa waħda. Nejlek li nifna bat li l-qoddim għat naslu f'dil-konklużjoni li kollox jiet kollox għandu konnessjoni ma' xurxin. Però peress it-teknoloġija nemmen li għadha l-bot, hija diffiċli għalina biex naslu għaliha. Għadna eh, primittivi ħafna. Ħafna, ħafna, ħafna. U wasalna ximkien jinnemmen li wasalna ximkien dan dan tip ta' equipment li nużaw, però għadna l-bot. Jien li ma nistax nifhem sarġunata tal-lum, meta n-investiga jiena, dejjem insaqsi, tajd li xissaqsi. Qegħdin kuntenti hawnhekk magħna? Qegħdin tibżgħu? U darba kelli każ fejn spirtu kien qalli evidenza illi qiegħda beżana u qatt ma jgħidulek għalfejn huma beżana. Ġili smajt u rajt u koll. Jista kien xi memorja ta' żmien forsi xi assedju tal-gwerra u qed jibżgħu li l-għadu ħajt takkaħħom? Ġieli provajt tistaqsihom Xem min-naħa l-oħra, jinnaf, kif edin, mal-madwar tagħhom, xet jaraw huma, jinnaf il-forma fizika tagħhom. Ngħidlek il-verità li qatt ma saqsejthom, iktar saqsejthom jiena jekk mhux kuntenti fejedin u darba minnhom saqsejthom ukoll. Ovvjament ma rridx indaħħal reliġjon, biss però saqsejthom Jekk jemnux f'Ġesu, per eżempju. U risposta? U risposta kienet jew ma jirrispondux, jew inkella jgħidulek, mhux jgħidulek, tibda tisma' dak it-ton jisum xajtan, għattifem, li ma jridux jisimaw bieħ. Issa jien nemmen ukoll li jaf ikun hemm spirti madwarna li huma dawk it-tajbin u dawk li huma ħżiena. Jien iktar nemmen li meta kont nikkomunika Nemmen li iktar kunu spirti ħżiena. Ġifieri qatt ma pereżempju bdejt titkellem ma' xi ħadd li taħseb li huwa spirtu tajjeb u mbagħad tistaqsi d-domanda. Jew forsi naf. Jiena provajt, ħafna minnhom ma jirrispondux. Ma jirrispondux. Ma jirrispondux. Jista' jkun pereżempju f'dil ħajja Kienu malmin il-katekiżmu u l-Iżlam, per eżempju, għax hu- anki l-Iżlam. Ma tantx fl-Iżlam- niprofa nidħol f'kuntest ta' reliġjoni magħhom daw, iktar niprofa niskopri għalfejn il-memorja tagħhom għadha hemm biex niprofa ngħinhom imorru għal ħajja ta' dejjem. Imma jiena jiena na- moħħi ma nafx jew jaħdem mod ieħor. Mhm. Imma jien l-ewwel ħaġa li nsaqsihom kieku xem. X'qed tara, x'qed tħoss, x'qed tipprova. L-iktar li nipprova nsaqsihom jien huma mistoqsijiet bażiċi, bażiki. Pereżempju, kemm qegħdin hawn magħna, x'ismek, ħalli mill-isem inti mill-isem pereżempju meta semmewna l-aħħar darba sem William huwa isem Ingliż. U minn hemm inti tista' taqbad it-trufijiet li waslek minn kien dan il-bniedem. Li tagħmel sens ukoll. Aħna nagħmlu ghost hunt, sawa. Jekk ikun hemm spirtu, Jien dawn id-domandi ħa nsaqsih. Jiġifieri, x'qed tara, x'qed tħoss, x'hemm, bil-kulur, black and white? U li kont insaqsihom ukoll, qegħdin tibżgħu minn xi ħaġa xi kultant ikunu qegħdin ikellmuk, u mbagħad jifqu f'salt. Allura nemmen jiena pereżempju darba minnhom Dan William meta komplejt il-konverżazzjoni miegħu kien qalli li qed jibża' minn xi ħaġa u skoprejna li Kien hemm l-għadu qed jiġri warah. Dak li konverzazzjoni sħiħa ġewwa ġewwa Selmun, dak ma kienx jismu, eh, Selmun kien William, u kelli konverzazzjoni oħra ġewwa il-famuż il-ġnien tal-arusa tal-mosta. Mek kelli konverzazzjoni tajba wkoll. Ovvjament daw kienu bankers ta' żmien l-Ingliżi, illi eh, ovvjament kien hemm kif soldati. Kif qatt ma ddilek hekk ma' moħħok? Nistaqsihom dan affarijiet. Jien xi kultant nillimita ruħi qed tifhem għax inti qed titkellem għal xi ħaġa li m'intix taraħħa. Allura kemm jista' jkun noqogħdu attenti. Iva rajt m'intix tara, ma jiena pereżempju Ma nafx, eh, taf kemm hemm serje ta' domandi li eh, nixtieq eh, insaqsi. Għarajt, issa ġifieri di ta' Kristu jisom daw id-diżappuntati. Talmu talim u marru hemmhekk u skopru l-hemm xejn. Nistaw nsaqsuhom fil-ghost hunt li ħanamlu bejnietna. Niktbu setta mistoqsijiet, ħanna raw naqra xħaj joħroġ minnhom daw setta mistoqsijiet. Kien hemm persun oħra li kellha mm, xi grif. Dak bażikament konna morna ġudar, E ovvjament ma nistax insemmi fej, però fuq il-filmati kif qegħdin taraw konna ġu dar antika. Din il-persuna qaltilna li għandha xi ħaġa id-dar eh, ħasbet li hemm eh, xi ħaġa paranormali. U fil-verità hekk kien, Kellna evidenza, fil-fatt kif qegħdin taraw kellna bozza, bozza li bażikament fil li kienet mitfija u għabda tixel. Jista' jkun kien hemm problema wkoll fil-bozza ma neskludi xejn wkoll. Biss però kien hemm xi ħaġa aktar li xokkjatni din it-tfajla li kienet magħna hemmhekk preżenti u l-ewwel qaltli qaltli Inti mistejtli dari? Għattilha le, jien mistejtlek darek laqqas biss mistejtek jiena. Wara ftit ħassiet qisu bħal ħruq f'darha, għollet il-ħwejjeġ u sabet illi kellha girfa f'darha. Għandha nsemmija li di l-ewwel darba. Fil-fatt kif qed intilgħu bħalissa fuq il-filmati għandha girfa illi ovvjament Ma mritix hi żgur, mhux qed tikreferila nnifisha di. Mhux hekk? Hija xi ħaġa stramba. U tidher tidher prominenti l-girfa. Dik il-girfa. Kbira ma kienx żgħira bħala girfa. Interessanti ħafna. Biex tigref hekk, mhux ħa tigref bid-dwiever, isa. Jista' jkun forsi jina kolli dejjem ħafna possibilitajiet ġo moħħi, jista' jkun kien hemm xi residenti hemmhekk illi ma laqgħuniex u ma kellhomx grazzja ma' din il-persuna u girfuha, jista' jkun il-post kien hemm xajtan Min jaf? Jien dejjem inħalli is-suġġett lil telespettaturi li qed jarawna biex jikkummentaw fuq dak fuq dan il-footage awtentiku li qegħdin jaraw bħalissa. Ġieli smajt bl-iktar evidenza accurate 100% li hija. L-iktar esperjenza li qatt ma ninsija kienet l-ewwel esperjenza tiegħi tista' tgħid. Dak bażikament konna morna Manuel Island. Għattieri di, iwa. Interessanti ħafna. U tħanna niftakar ġo sala u ħassejtni minn iċkomdu konna jiena u tlet irġiel oħra. U rajna affarijiet imnaqxin fil-ġabla. Slaleb bil-maqlub. U tipo kif konna hemmhekk rajna din għara ta' kamra sala edna mela. Dik is-sala kbira. Is-sala kbira edna mela nagħmlu l-investigazzjoni nagħmlu hawnhekk għax jidher interessanti. Mort matul il-ġurnata jew bil-lejl. Le morna bil-lejl. Bil-lejl tgħidu. Kont għadek tista' tidħol. Ovvjament. Għal dawn ix-xittiċi jgħidulek eh, bil-lejl fil-ħodu Jiena li nħobb immur bil-lej għax fil-ħemda storbju ma jkunx hemm, allura tkun sa tiffoka aktar rigward ħsejjes. Niftakar xenna l-Ghost Box, għandi bħal equipment jgħidulu laser, jixel, aħdar, kun hemm xi tip ta' moviment jaqbdu minn l Li niftakar żgur, konna fil-kamra fis-sala u nstema' bħal telefon mill-antiki minn dawk li ddawwar idom. Wara ftit sekondi, naraw del kbir ta' raġel, tant kien kbir li rasu kallu jbaxxija biex jidħol, għamel ftit sekondi u sparixxa. Dak il-ħin aħna, peress li huwa esperjenza tagħna, Bdejna nħarsu lejn xulxin bajnejna. Tipo, inti qed tara bħali? Taħseb li jiġu l-oħrajn il-persuni jew? X'inhu? Jiġu taħseb il-persuni l-oħrajn. Nista' ngħidilhom, forsi intik il-Facebook tagħhom, tikkuntattjhom, forsi jistgħu jirrikontalk ukoll din l-esperjenza. Hija esperjenza tassew li jiena li personali ma nistax ninsija. Ġieli smajt bil-vejl Le. Qed tisemmi dat tip ta' laser. Da kien hemm inġinier tan-NASA u xettiku kbir. Insomma, spiċċa minn man NASA reżenja għax ġratlu xi problema, insomma, bat ir-reżenja kien inġinier ġifieri mlaħħaq u mar jaħdem mal-kumpanija ta' ħuħ. xi dana u tiffiltra l-ilma. U kellu kol, u dil-kol ħaditu ġodar fit-tali ħin insomma kellu jkun hemmhekk eżatt ġifieri għalu rusma speċifikament fil-11 kun hemmhekk inti eżempju. U mar ħabbat il-bib u nfetaħ il-bib. Għax kien miftuħ imbexxa. U saf waħda mara edha taqra mill-Bibbja u tnej minn nies edin għal kop tejhom. Insomma, u bdiet eżorċizmu bdiet tagħmel. Insomma, u daqal mhux ħan id-dilja ma daw in-nies għal daw mġinin. U naħseb anki kont naħseb. U qabad għala il-bib u talaq lem, imma kif kienet ħares li għad il-mara bdiet timput Tippunta subajha hekk lejh. U ta' telaq id-dar għal xi żopp imġieni ċempel ix-xogħol tiegħu qallu terġgħux tibatuni ġod id-dar insew. Mar id-dar sar flaxija sajja l-ikel u kien qed jiekol u minn taħt il-għajn ra xi ħaġa hekk għaddejja. Ġifieri, u għal iż-żopp għandi ġurdien issa. U qal issa fil-ħodu nmuru nagħmlu nassa naqbdu. U daħal jorqod, u kif daħal jorqod beda jħoss s-sodda titrijet għal l-osti għal terremot ħareġ minn ġo sodda, insomma bdew jġrulu ħafna affarijiet paranormali. Fostom kien hija għalla eh, fis-sodda da flejl ħasru l-fenomenu għal ġviri. Nizzel il-lizar u ra entità u d-diemu ġifieri. U d-diemu stess. Mela, u ċempel il-daw l-ostja tal-paranormal u daħlu dal-apparat tal-laser kif qed tissemmi inti jixal aħdar minn għalija. Jiftaħ jisu xibka. Ejwa, identifika jekk hemm xi moviment ta' xi entità. Kien hemm il-kamera night vision edha puntata lej is-sodda u kien hemm wieħed minn dat tim tal-paranormal poġġew bil-qiegħda u kif poġġew bil-qiegħda. Hawn kif poġġew bil-qiegħda għalaw xi ħadd jekk hawn xi ħadd jagħmel moviment. Jagħmel sinjal. Huwa qatt kamera, bum. U mar ġo bar il-kamera, insomma, reġa' tefaħħa f'posta u beża' u ħareġ minn ġol-kamra da. U f'daqqa waħda l-kamra qabdet tiddetektja bħal sħaba tinfetaħ. Hija l-unika evidenza li għandna ta' porta li jinfetaħ. Interessanti ħafna. Jeżisti l-video? Jeżisti l-video, iwa. Aha. Aha. L-unika evidenza li għandna ta' porta li jinfetaħ. M'hemm l-ebda video ieħor. Ġifieri dik l-unika wieħed. U mbagħad hemm video ieħor. Il-misteru wkoll tal-ħajpoġihom ġiri smajtu il-misteru klassi. Mm, debunked, debunked. Taħseb? M'hemmx m'hemmx l-ebda rapport xejn dik hoax ġifieri. Taħsbu li hoax? Inventata, ejwa. Qabel nagħlaq X'int tistenna mill-ghost hunt li ħa nagħmlu? Appart il-ghost hunt, għax inti orejtni filmat mhm. fejn ħa mmorru. All right. Li huwa stramp ħa noruħ u jiena tlek id, imma mbagħad għamlet li kurżità oħra. Kemm xi ħaġa teret wara ftit sekondi wara. Iva.

Imma apparti minn hekk dak id-dawl, man, dak id-dawl vera importanti għax parti mill-fenomenu. Allura jien qabel nagħlaq nista' ngħid dak id-dawl jista' jkun dik il-mara li dehret bil-velu li qabad is-Sur John? U jiena ngħidlek di, aqbad inti u ffoka lejn xi ħaġa fid-dlam. U tagħlaq u tebtibx għajnejk. U tara kemm inti tibda tikkreja immaġini. Dan huwa esperiment li ħadem. Rajta, rajta, rajta, rajta. U ħafna transfiguration mediums jużaw dan it-trick biex jgħidlek jgħidulek qed tara xi ħaġa u inti ovvjament jekk ħadd ħalli għajnejk bil-ħabba miftuħa ħin kollu ħadd idda tikkrea ċertu immaġini li mhumiex minnhom. Dan huwa jiġifieri xi ħaġa xjentifikament illi taħdem ħadmet sewwa. Ġina dan l-esperiment provajtu. Provajtu inti. Provajtu. Mal-ħabib tagħna. Mhux ma' Antoine Cortis, kont mort ma' persuna oħra. Ej, ejja, inti X'inhu? Ħabib tagħna l-medium. Ejja, ma' għalik. Għal-bidu kont ħsibt li vera, biss però wara Wara r-riċerki li għamilt, rajt illi kien tipo ta' trick qed tifhem biex inti min għalih tipo jgħidlek isma' vera hemm xi ħaġa hemmhekk, però fir-realtà huwa logħob bl-imħuħ. Interessanti. Ma nixtieq insemmi ismu, Minna u nsellimlu kol, dispero. Kienet esperienza u kol li ħad pjaċir. Ejja, mxek. Dispero. Itallimt minn għandu, ħafna u nħu għost nikolli konversazzjoniet miegħu ġifieri. U persuna interessanti ħafna. Ejja, xtaqt nġibu għawek, kifem. Għandu idejat zbieħ joġbuni, ma hemm ċertu affarijiet ma naqbilx miegħu bħalma dejjem diskutejt miegħu. Jiena issa bieħu li meta nkun qed niddiskuti ma' xi ħadd mhux li Alla Ekk irridu jkunu affarijiet. Eh, Tuħu pieċir tikkomuna titkellem taqbel ma taqbilx. Ma taqbilx u ekku. Tittaċċetta u kol ma tix kun negattiv biss. Eżatt. Li konverzazzjoni tkun sabiħa. Tatti ċans il-bnidem jitkellem u Ekku proset. Mela, nal uħuħ. Aħna naraw kal Ghost Hunt. Jina minna ħati ħanġib l-apparat kollu biex nkun staw namlu investigazjoni intensiva. Grazzi tal-li rajtuna. U ejja ħalli tarawna sa fil-Gowsan, fl-avvenament li jmiss. Grazzi, għal darba oħra mela.